Bawi nia hei hun tha tak mai kan sang a, pu lo malsawmna a ni ka tia, Tawhrante hma Pathian thu chak sawi thei tura hun min petu Sitapuri Church Pastor kan Pastor Lalawngpuia leh kan Elder Pu Samuel Manliantha te chunga lawm tho ka sawi a, tin lo kal khawm zawng zawng helaia Branch Sabbath School Member te tin Sitapuri Kohhran Member zawng zawng te in zavai chunga ka lawm a. Hnawk thu ka sawi ni. Tichuan min hre lo. In awm nual anga kei hi Malsawm tluanga tlang ka nia tunah hian Gate Adventist Theological College-a Bachelor of Theology, BTH, degree kan apply ve mek a. Tichuanin kei hi Varpui khua tah han Khawkiang Varpui, Burma atanga Burma sei lian ka ni a, tichuan ni kum March ni sawm pathum khan kan Bible School ka thleng a tih hian kum khat a lo vei a, Delhi ka tum thum rawn chinna a ni a tih hian Sitapuria Pathian Pathian thu sermon vawi thum. Chuchah sawiina hun tha tak mai min pe a, tichuan heta vawi khat ka sawi leh dawn a, ka tan chuan ka phu lo a, ka lawm a, heng hun tha te ka nih hi ka lawm a ni. Tichuanin changthlan kan chhiar anga chumi zawh chuan zai chu an hman chuan kan ko dawn a ni. Hebrai khua mite hnena tirhkoh pawla lehkha thawn Mungsawm pahnihna changthla leh chang ni thu Pathian thui lo ngaithlang u. Chuti chuan chhungpuii nasa tak ang thlirtuten min hual vel avang hian min tihnawk apiang leh sual keimahni a bet tlat chu i dan ve ang u tiin Isua, kan ringa siamtu leh tifamkimtu lam chu enin kan hma intlan siamin tur awmah hian chhel takin i tlan zel ang u. Ani chuan a hma hlimna awm avang chuan mual phona chu ngai nepin kraws chu a tuar a, Pathian lal thut phah dinglamah khian a han thu ta a, a thu kan Chhiar Pathian malsawm rawh se. Heta screen a ka rawn tar lan ang hian ka thupui rawn thlan chu ringtu nun intlan siak tih hi a ni a, Pathian thu han sawi te hi awl lo a, inbuatsaih na thlarau lam chak teh lo ngai a, tin chutiang karah chuan in helaia thu sawi thei tura, Damna kan chang te hi ka lawm a ni tih kha kan sawi nawn leh a. Tichuan thu sawi rei te han hun chang ta vek vek a, han sawi rei lutuk ang chi te kei chu ka policy ni ve lo a, chuvangin ka thusawi chu minute sawmthum ka pel ve ngai lem lo a, chuvangin ngun takin kan ngaithlang a, ka tawng a rang deuh a, chuvangin kan zo zung zung mai dawn a ni tih kha Hebrai bung sawm pahnih chang khat chang hnih thu kan chhiar tawh a, kan la chhinchhiah ka ring a. Tichuanin he Bible thu kan hmuh atang hian ringtu nun chu intlanchhiakna a ni tih kan hmu a, kan ringtu nun hi nitin, intlansiakna a tlan kan ni tih hi kan hriat thar leh ngai. Olympic Game kan hria anga Marathon an tlan a, kilometer tam tak an tlan thin a ni runner ten. Chu chu kan han mi thla tai langin mi tam tak an tlan a, mahse lawmman dawn theihna turin an tlan thin a ni. Chu lawmman chu he leiin a pek thei lawmman a ni thin a. Chutianga an tlan theih tur chuan runner te chuan an in buat saih a, mipa pawh ni se hmeichhia pawh ni se thalai te bik takin an ni ang chu tlan mi chu ei leh inah an ei an in zawng zawng an in sum a, tin hun an hman danah te tichuan taksa in sawi zawina te activities chet chhuah pui practical thil a lo ni ta a ni ringtu nun chu. Marathon tlan thin te chu chuti chuan an ei inah te, an hun hman danah te, taksa sawi zawih danah te chuan nitin an chet tlat an hun hman dan zawng zawng kha an in uluk ta em em a ni. Keipawh vawikhat chu ka tlan ve tawh a marathon hi. Kilometer sawm chauh a nia mahse kan tlana chu eh tuna kan Bible School kalna Gag Theology College ah hian eh an nual a buatsaih tur a nia tun December ah hian neih a ni leh dawn a nikum December khan kan nei a ni tah chuan mahse kan han tlan tak tak chu kan lo in buatsaih lohna te ei leh ina kan in buatsaih lohna te ah kan taksa chawh sawi zawih kawngah te kan hun hman dan an a zir miang lo a engtin nge kan tlan chak thei ang. Pakhatna chu ka lo ka la lo ta hawt a, a la chuan eh eng nge a awrh chi kha maw? An dawng a ni, certificate te an dawng a, aw medal an dawng a ni, gold medal kher chu a ni lo nan a. Chutih chuan kan han tlan a, kei keini tlan phei chu ka thianpa nen Paul a nia, eh Naga mi, a hnung berah khan kan tlan a, tlan pawh kan tlan ti khan kan eng nge kan ruak kual a, tiang thla te kan la a, Kha ti vel mai mai khan kan awm a ni. Engtin nge chuti chuan lawmman kan lak thei ang? Kilometer sawm chu darkar hnih leh minute nga leh second sawm pakua chhung kan tlan kan ti dawn kan kal kan ti dawn nge? An ngaihtuah ila darkar hnih kilometer sawm kal chu rei deuh a nia. Ih, kalkawng lakluahte tikhan thil kan lei a, chu ka saih angin thla te kan la kual a tichuan kan awm mai mai. kan thu tak lo a ni. Mahse, marathon tak tak tlangte chuan Olympic-a bik takin khawvel pum huap a, Olympic tlangte chuan an inbuatsaih a, an ei leh in zawng zawng an inchhung a, sa duh viau pawh ni mahse an ei, an ei ṭawk ṭawk lo ang. Tichuan mut duh viau pawh ni se an mu ṭawk ṭawk lo ang a, exercise lak peih viau lo pawh ni se an la tluk tluk ang a ni, an tlan tluk tluk ang a ni. Chutiang chu marathon tlan thin te nun chu lo ni ta a ni. Chhungpui nasa tak ang thlir tu a ti a Hebrai bung sawm pahnih chang khat chang hnih thu ah khan kan hmuh kha. Tichuan Hebrai bung sawm pakhat ah ve leh thung chuan, Intlansiakna lo bei tawh ten min thlir reng chhungpui nasa tak ang thlir tu a tih kha. Genesis atanga thupuan thleng tirhkoh pawla te, Abrahama te, rinna kan pa Mosia te khatiang kha tehkhinin an ni chuan lo thlir reng a, mipui ten stadium lianpuia intlansiak te an lo thlir reng a, tu hi nge pakhatna la anga, tu hi nge chak anga, tu hi nge thleng zo anga, tu hi nge hmatiam pan zel thei ang tih an lo thlir ang kha khanin rinna kan pa te chuan keini ringtu nun keimahni mimal nun theuha ih kan intlan siak lai hi min lo thlir reng a ni tiin hep raibung sawm pakhatah kan hmuh theih a ni. Chu chu marathon lo tlan zo tawh te rinna kan pa te an nih chu. Tichuanin kal zum zung i langin keini ringtu nun kan nih ang a, He intlansiakna kawngah hian tlan san tur chi hnih kan nei a ni. Tam kan sawi lo, chi hnih chauh ka sawi dawn a ni. Chi khatnaah chuan pakhatna zawk chu min ti hnawk apiang a ti. Tlan san tur pakhatna chu min ti hnawk apiang. Sual inlang lo tak tak kan nei ang. A then zu leh saina tihbuai an awm a, a then mipat hmeichhiatna, a then sum leh pai, a then zirna in. a then eibarzunna in, a then rilru hahna in, chutiang chu sual inang lo tak tak kan nei a, min tihnawk apiang chu tlansan turin. Hei hi tawng bul lamah chuan min tihnawk tu chu taksa rihna tekina dul, kan dul a lo kiar viau chuan engtinge kan tlan chak thei ang. Khatiang deuh khan min tihnawk tu thau lutukna te phur rit a lo awm thin khan kan tlan chak thei lo. Chutiang chiah chuan min tihnawktu sual a lo awm ta thin a, chu chuan min titlan chak thei thin lo a ni. Chu taka chu ringtute kan buaina chu ni thau lutuk phur rit kan nei ang deuh khan eh ral pawh a lo buai sel a, hla tak kan tlan thei lo. Chutiang deuh chiah chuan sual a lo thlen khan inthazawl loh na lo neiin tlansan tur, Min tihnawk apiang min kan tlansan tura chu kan tlansan thei ta lo a ni. Thlarau lam infit lohna a nih ber chu chu chu taksa lam infit lohna chu dah tha ila kan thau maw kan che reng maw kha kha a pawimawh lo, rimtu nun in tlansiam hna chuan. Mahse a pawimawh zawk chu thlarau lam nun, thlarau lam infitna zawk kha a ni. Pathian nena kan inkar tihnawktu apiang kha. Rinna kawnga tha zawh lohna min siam min thlentu kan ei leh inah te lo ni chho a, kan hun hman danah. Tichuan, thil ti ah te, thil ti lo ah te pawh nih ni sel angin, kan ringtu nun in tlan chheng chung chuan min ti buai a ni. Kan ei leh inna zir lo chuan engtin nge? Kan hun hman dan in zir lo chuan engtin nge? Kan thil ti na zir lo chuan engtin nge? Ringtu nun in tlan chhian nah hian chak takin kan tlan thei tih kan en fiah ngai a ni. Chuvain ringtu nuna tlan chak taka kan tlan. Tlanchhiakna hi chak taka kan tlanthei na tur chuan marathon tlan thin ten, an ei leh inah te, an hun hman dan aten thil tih danah te an insum a, hun bi nei takin an ei an in a an tih thin ang khan chutiang chuan kan tih angai ni. Pahnihna chuan sual keimahnia bet tlat tih a ni. Hei tawng bul lamah bawk chuan keimahnia sual lo awm sa ei. Pathian thuin ka nun sualin min paia a tih kha a kawk lo va. Keimahni a sual awm sa ni lem lo, sual keimahni a bet tlata chu keimahni a lo awm sa kan pianpui leh khatianga nu pum chhunga kan awm lai atanga sual Evi leh Adam a tehthlah kan nih avanga sualna kha kawk lovin. He ringtu nun kan intlansiakna kawngah kawng laklawha kan chunga lo thleng thin suala zawk kha a entir a ni. Chuvangin, mitinte'n chu chu kan tawk vek thei a, sual sa piang ka nia lawm tih avanga tawk ni loin kan intlansiakna kawngah hian, Kan ei rin a zir lo vang te, kan hun hman dan zir lo vang te, kan thil tih vang in a zir lo vang te a sual keimahni a lo bet zawk kha chu chu a sawina a ni. Sual keimahni a rawn bet thin a chu Martin Luther a Protestant founder chu engtin nge a lo sawi tih chuan sual keimahni a bet tlat chi niin a sawi a, chu chu awlsam te min tibuai thei sual a ti thei. thlemna thlemna lian tham lutuk tuar a nge tawk tawh ngai lem lo i khatia khatiang chi le pakhat a te khin leh na chuan kawr tawt tak ha ang mai min phuar tu ti sual kan lo ti a thil tha lo kan lo ti a kohhran leh pathian duh lo zawng kan lo tih hian a hnuah chuan keimah ni bawk a ni buai leh thin. Chu chu a tirah chuan a engmah kan chungah lo lo thlengin lo lang nghal lo mah sela a lo rei khan kawr tawt tak ha ang maiin chu sual chuan min phuar bet a, kan hre awm ta thin a ni keimahni kan duain kan awm thei tawh lo. Duh duh dan a awm chu duh lo dan a awmna la ten lo hua. Chutiang chiah chuan a hma chuan i nuam ti deuh si khan pawisa pawh a awm alawm maw a nuam ang chu mahse lo rei khan kan kawr a chu lo chep ta a, Kan thil hak a chu, kan sual hak a chu lo chep ta a, chu bawk chu min ti hriawm tu chu lo ni leh ni. Chuvain heti he hemi kawngah te hian ringtu chu kan fimkhur viau ngai ni. Kan nun hun hman dan zir lo vangin a lo awm chho a ni. In uluk lo vang a ni, in thlah dah vang a ni, dai sual palh theih bawk a ni. Chuvangin hei hi kan hriat kar a ngai ni. Ringtu nun chu a chhe zawngin a thang thei a. Hei hi Sarman puitling pakhat a hran in e sawi ka sawi tawh si te pawh i ko hna chuan. Chuvangin he ringtu nun kan intlan siak mek naah hian ringtu nun chu a chhe zawngin a chhan thei vangin nitin kan fimkhur a ngai. A hma chuan ko hran hruaitu te, ko hran a miin hmang tak te ka lo nia lo, kei ngei pawh hi lo in entai la. Bible Sikul kal ka nia, Pathian thu zir ka ni, mahse tun atang kum sawm hnuah zu hmun sahmun a awm thei ka ni. chu chu ka nun ka uluk loh chuan ka hma hun chu ni. Mahse kan nun kan uluk chuan tunah pawh hian i kan thlarau nun chu lo chau viau mahsela ringtu nun chu hmasawn zel tur leh a tha zawng a tham tur a lo ni avangin chu chu kan hma bak chu a ni. Kan nun kan uluk a ngai a, kan uluk phawt chuanin Pathianin. min nghak reng a ni tih hi kan hriat a ngai ni. Chuvangin ringtu nunah hian a chhe a chhe zawnga thang thei reng a ni avangin kan nun kan uluk a ngai a, hma lam kan pan zel a ngai, kan tiam chin lam kan pan zel a ngai. Thawnthu pakhatah chuan Leonardo da Vinci hemi The Last Supper Isua zanriah ziaktu kan hrianga Isua zan Isua leh a zirtirten zanriah hnu nghat kilna thlalak hi, lemziah hi chu chu Leonardo da Vinci a ni a ziaktu hi. Lal Isua Krista chu a laiah thu tirin a ziak hmasa ber duh a, tah chuan khawlaiah va kalin biakinn hnaihah te pawh va kal ang chu hmun khawilaia maw a veng mawng deuhah chuan a va kal lo mai thei. Tah chuan tlangval fel thek thawk pakhat en mai pawha, Mi fel a ni ang a tih hriat tur a va hmu a. Unau pa-i lem ka ka lo zia sak ang che nge, hei Lal Isua Krista leh a zirtirtena zanrian hnung an eng lo lai, an ei lai zia ka tum a. I hmel hi enin Lal Isua a hmel atan ka hmang duh ni tin i chu pa chu a bia a ni. Tichuan chu pa pawh chuan lo aw ve maiin lem chu an inziak ta. Tichuan Lal Isua Krista zirtirte lem chu e ziah a lo hun a. An ziak chho ve zel a ti khan Isua Krista lem an ziah zawh hnu chuan hmun a ti khan an inthlah fel a, Petera te an lo kut lang a, Mathaia te, Jakoba te lem an ziak a. Tichuan a tawpah chuan tunge a lo lang ta tih chuan Juda Iskariota, Lal Isua Krista cheng tlem te a zuartu hralhtu kha. Hemi ve leh thung chu en reng reng pawh phakar hmel, en reng reng pawh sual em em tur, Lem ziah kha duh ta tlat a ni. Lali suar hralhtu a nih avang khan a thinlungah khan engtin nge ang a, Leonardo da Vinci-a ngaih danah khan chuvangin an kal kual leh ta a hmu thei mai lo va. Mar chu dai kilkhawrah te an kal kual an dap kual a tawpah chuan tlangval pakhat zu rui kawngpui chep lo ti deuh hi va hmu ta a ni. Tah chuanin ral atangan en chuan, E, he pa ngei hi a ni, Juda Iskariota lem zia tana tha chu, ti a. Tichuan a lem ziak tur tum chuan amah chu va pan ta a, chu pa pawh chu lo rui phur nen Thianpa-i lem ka ziak duh a, chutiang khatiang chuan tiin lung chungah thu a a inziak ta a ni. Mahse, a ziah mawlh mawlh lai chuanin. Chu pa, zu rui pa reuh chuan, Ka pu min hre tawh lo mi? Hmaan ah ka lem i ziah tawh kha, Isua Krista lem atan alh a ti ta. Leonardo da Vinci lem ziak lai chu ziah pawh ziah chhunzawm thei lovin a en ta reng a, chu pa chu. A rilruah chuan enge lo lang ta? Enge kan rilruah lo lang keini pawh chu than tawh kan hriat chuan a hma lal Isua Krista lem ziah tan a mawi a ti em em, lem ziak thiam in a ti em em kha. Nakinah a lo rei chuanin a chan chu a lo hniam ta em em a ni. Chuvangin kan ringtu nun kan intlanchhiah na nunah hian hmalam kan pan zel si lo chuan a hmai chuan ka phur a, a hma chuan thu te ka sawi a, zai te ka zai a kan ti. A hma chuan kohhranah ka inhmang a kan ti. Mahse a hnuah chuan Lalisua Krista zawng si lo a nun hun kan hman chuan. Kan ringtu nun in tlansiakna sual keimahnia lo bet dang thei lo duh, dang thei tawh lo khawpa kan awm chuang nen, ringtu nun chu hmasawn tur a ni a, a tha zawng a thang tur a nih lai khan a chhe zawngin kan lo thang tihna a ni vang nen, chuvaiin Vawiniah hianin ringtu nun, kan nun te hi, kan in tlansiakna nun hi tha zawngin hma lam pan zel ang u tiin kan in sawm a ni. Tichuan a tawh ber nanah, lawm man min buatsaih sak a awm a, chu chu thawn khat Korin bung kua chang sawmhnih pali ah intlan siak hote chu an za in an tlan ni mah se la pakhat chauh in lawm man a hmu thin ti in hre lo em ni? In hmuh theih nan chutiang tak in tlan rawh u a lo ti a ni. Chuvang in intlan siak te hi kan ni a, kan za bai hian Seventh Day Adventist Kohhran te hi kan intlan siak mek a, chu intlan siak na kawng ah chuan kan thlen, a thlen intlan siamna pandai kan goal a chu van kanan a ni. Chuvaiin chumi kar laka kan chawlh si chuan kan thleng dawn lo tihna lawmman kan hmu dawn lo tihna chuva nitin tlan zel tur kan ni a, lawmman chu a tlan a te tan ni lovin lawmman chu a chak a te tan a ni zawk a ni, a chak a piang te tan. Chuvaiin Lalpa Isua Krista'n a thisen min tlan a lawmman chu kan tan min lo buatsaih sak ta a ni. Chuan thupuan hmu sawm ni panin chuan sawm pahnih ah an thil tiang zel a pek tur ka lawmman ka hnenah a awm, a ti. Lal Isua Krista tawngkam ngei ni a van hla maw ang em? Chuvai Lal Isua Krista'n lawmman min pek tur a nei a, chu mi kan kan chan ve thei na tur chuan ringtu nun hi tlan zel a tlan zel a nitin he kan intlan siamna hi hmalam pana a tha zawnga kan tlan zel a ngai ni tih kha. Lawmana, Lawmana chuan enge min pek dawn? Nunna lal lukhum, ropuina te thi thei tawh lohna te van ngun kan chang tawh dawn a ni. Lal lukhum hlu ka tan, ka tan a awm a ni. Angelte lenna ramah chuan vanah kan tan lal lukhum a awm a. Mahse hreawm thin van kan la thleng si lova, intlanchia te chu an lo hah a, hreawm tak i hreawm an lo ti a, an tha ne lo zauh a, an khup a lo zawih a, an ban a lo zawih thin, kan khup a lo zawih, kan ban a lo zawih thin. Kan ringtu nun hi chutiang chu lo ni ve thin a ni. Chuvangin a hreawm a ni, a nuam reng thei lo a ni. Chuvangin mahse ringtu nunah hian. Hma lam pana tlan zelin thupuan bung sarih chang sawm pathum, sawm pasarih kan en chuan upa pakhatin heng mite hi tute nge an nih tiin min zawt a. Kei chuan hengte i hreawmna nasa taka ta chhuak te an ni, an puante Beram nu thisen an suk fai tawh avangin tih thupuan ziakah kan hmu. Chuvangin, kan puante Beram nu thisen a su faiin he ringtu nun hi intlansiaknaah hian tlan zel tur kan ni. hreawm chhum dum chhak tak a lo thleng a, a hreawm thin, kan lung ngai thin, hma lam pan dan kan thiam lo thin. Chuvangin tlan zel tur kan ni, tlan zel tur kan ni. Nakinah chuan Lalpa Isua Krista lo kal leng a, chumi ni ah chuan nang bawi rinawm ti tha, i pu lawmna ah lut rawh. Pathian tuna lo tiangin Kan lawmman don tura chu min pe dawn ni. Chumi hi chu keini Kristian ringtutena kan hna helh ber ni chu lo a ni a. Chuvain ringtu nun hi tlan zel tur kan ni. Ringtu nun chu intlan siamna a ni a, chhungpui nasa tak ang thlirtute'n min thlir vel a, tlansan tur chi hnih kan nei a, min tihnawk apiang leh sual keimahni a bet tlat thihna chu, En tawn tur Lal Isua Krista min hun chhiah bawk a, he khawvel kan en lo Lal Isua he khawvel kan en lo Lal Isua Krista en a pawimawh zia hre chiang in he khawvel kan en si chuan Bible ah tunge kan hmuh zirtir tia Petera chu thil tih theihna tui chunga kal thei tur khawp in thil tih theihna kha nei ve hman mahse Lal Isua Krista lo tui fawn an en chiah khan a pil ta bawr a ni chu chiah chu Petera chuan tui chunga kal theihna khawp, thil tih theihna kha nei tawh mah se, Lal Isua Krista en lo chuan ani tan khan tui chunga kal kha a theih bik lo. Chuvangin Lal Isua Krista en khan tui chungah kal thei chauh a ni. Chutiang chiah chuan he khawvel ah hian. Hausakna te, sanna te, ropuina te lovin Lal Isua Krista chiah hi i en ang u tiin ka insawm duh a ni. Hmalam panin i tlan zel ang u he kan ringtu nun hi intlan siamna a ni. Kan tlanpuite nen, kohhran hote nen i tlan khawm ang u, i tlan rual ang u, i tlan ho ang u. Chuti chuan van kanana Pathian beraam lo fakin kan la zai zel dawn a ni tiin Kan insawm a ni. Pathian in thu kan zat dan malsawm rawh se. Amen. Tichuan banna hla kan sang a, banna hla hi Isua hmaina leh thatna leh za ngainai ber bang ti hla kan sang a, kan zat ding in kan sak zuah tawngtaina in.

min hmuh tir avangin nuam thu kan la la che. Lalpa, nangin i kohhran hote mal min sawm la, min kai hruaiin kan hma lam hun lo kal leh zel tura nangma thlarau thiam him chen chenna leh kaihhruaina ropui tak mai min zantir chhunzawm zel tur chen kan dil che ni. Kan ringtu nun hi Lalpa intlansiamna nia hma lam pana tlan zel tur kan nih. zia te hrechiang a ni tin kan hma chhungpui chhah tak kara tlan zel a, i lo kal leh nia lawm man min pek tur chu beisei a ni tin a tha lama hmasawn zel tur kan nih zia te hrechiang a nun hun leh ni kan hman theih nan nang ni thlarau thiang min min chen chin in mal min sawm bawk ang che. Tunah Lalpa nangmah biakna inkhawm kan zawh hnu in kan awmna hmun theuh lam pan in kan ṭin leh dawn a, Makari chawlhni lo thleng leh turah te kan za vai a nangmah chi bai buk a, hlim leh dam taka inkhawm za ho leh thei tura damna hriselna min pe min kaihruai min awmpui zel tur chein kan Lalpa Isua Krista hming thiang hming in khawngaihnak rawn dil e. Amen.